Qabel kon ħalli Nilqakom għal shooter tal-ħadd. Illum programm speċjali. Mal-ewwel ngħidilkom li jekk għandkom xi ħaġa lina ibatu ilna hawnhekk. Il-programm tal-Ħadd jiffoka fuq suġġett wieħed u llum is-suġġett, kif qed tarawni liebes, ħa jkun qed jitratta il-qorti. Indaħlu l-imputat! Il-ġlek! Fejn hu l-ġlek? Eh, ma ma nilbis ġlek. Ma nilbis ġlek dak disrispet li l-qorti. Eh, ma nix. Eh, ma nafx għax dejjem kienet, ma nix idea. Ma nis jafu għalix. Ninsab qoddim il-qorti, post illi mhux tant iħu gost tidħol fih sakemm ma taħdimx bħala avukat jew maġistrat, għax almenu jkun xogħolok. Issa hawn ġew biex tidħol u tieħu sehem f'kawża, trid tkun liebes il-ġlekk jew diċenti. Issa di għadda tapplika llum fl-2025? Qiegħ naraw in-nies x'jaħsbu. Taf għalfejn trid tilbes il-ġrekk il-Qorti? Biex tkun pulit. Min jaf, hu. Naħseb biex ikunu puliti. Għax nemmen xorta għandek tkun pulit, hu. B'rispett, hu, naħseb jiena. Li kont minnhom anke n-nisa. Ejja, fl-aħħar sibt wieħed. Jew sibt wieħed, għax jien bħalek naħseb. Meta mmorru fejn ir-Reġina. Eżatt, proset. Sorry, mister, der l-qorti. Għax bil-ġlek. Jirex bil-konferenza. Eh, sorry, sibtu għal-qorti. Il-fatt li persuna jilbes ġlek l-qorti sabiex tori tintroduċi ċertu element ta' serjetà. Ġlek li jeżisti għal diversi snin u sabiex din is-serjetà tinżamm b'mod konsistenti anke l-avukati huma mitluba li l-ingravajiet u l-ġlekkijiet tagħhom ikunu ta' kulur abjad, navy blue jew iswed. Kulħadd huwa mistieden illi kemm jista' jkun iżomm ma' dawn il-kuluri ma jkunux kuluri bombastiċi. Bħalissa qed tinstema' ħafna l-kelma bail. U kulħadd qed jgħid jew qed tgħid li tgħidu li jekk għandek il-flus inti fil-verità tista' tagħmel li trid. Pero, eżattament, bail x'inhi? Bail huwa ħelsien mill-arrest, joħroġ mill-Artiklu 575 tal-Kodiċi Kriminali ta' Malta, fejn sabiex tingħata dan il-benefiċċju trid tobbliga ruħek illi tattendi għal kull seduta, ma taħrabx, ma tintralċax il-provi u toqgħod għar-regoli tal-qorti. Huwa benefiċċju u mhijiex dritt u ġie introdott xi ftit tas-snin ilu. Kulħadd huwa intitolat li jagħti li għandu jkollu benefiċċju tal-ħelsien mill-arrest għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett minħabba l-preżunzjoni tal-innoċenza. Kulħadd kull min jidħol, l-informazzjoni li nkunu nafu aħna nkunu nafuha mill-midja soċjali u mill-aħbarijiet. Fl-awla hija l-awla tal-provi sabiex tistabbilixxi jekk dak l-att sarx minn dak il-persuna. Allura kull persuna huwa preżunt innoċenti. It-tieni punt huwa il għaliex proċeduralment hemm żmien sakemm il-qorti trid tieħu deċiżjoni, jekk dak iż-żmien jiskadi u ma toħroġx dak li ngħidulu l-att tal-akkuża, allura jkun hemm in-neċessità, l-obbligu li jinħareġ il-ħelsien mill-arrest. Ikollhom diversi ristrezzjonijiet. Ir-ristrezzjonijiet ikunu mitluba mill-Avukat Ġenerali u ħafna drabi imposti mill-imħallef, fosthom li jrid ikun hemm ħin ta' rinkażar, li jiffirma ġewwa l-għases, kif ukoll ma jersaqx lejn dgħajjes jew lejn il-baħar sabiex ma jkunx hemm dik il-possibilità li dak il-persuna jaħraq. U f'Malta u anka barra minn Malta jiġru ħafna każijiet strambi, għax aħna din naraw l-qorti ħażina ma ġilħi il-każijiet. Telfula ftit ħin uħu. Eh. Eżempju, fl-2019 kien hemm eh, persuna illi għala pandimonju si werwer dak il-klim li sibt, werwer tal-linja Għax tal-linja ġiet siegħa tard. U insomma, l-Awtorità tat-Trasport tellgħatu l-Qorti u da mhux talli ma mmettix it-tort, talli pretenda li jitħallas għal dik is-siegħa li qagħad jistenna fuq l-istejġ. Fl-2005 fl-Italja, ikun hawn wieħed raġel li tella' l-pizzerija għaliex il-pizza kienet kiesħa u ma kien iċċażat dak li kienet imwiegħda. Ma nafx jek ġuġ feti dil-bicċa ta' xogħol, ma nafx kemm il-pizza. Ma nafx. Imbagħad fl-2018 Malta it-tella baqra il-qorti. Jistgħu jiffenduk naf li tkun ta' ħaża bħal tħobru tajru baqar. Baqar mhux sew. Baqra ta' veru. U għajma. Qed ngħidlek baqra ta' veru. U sit il-baqra u weħel multa ġdi il-baqra ħarbitlu u kkawżat inċident sħiħ ta' traffiku u l Faqra qasemmi. Xiex. Ħarġet liberata mill-akkuż. Ejja, ejja, ejja. She milked her way out, tajja. Issa, ekk qed nitkellmu fuq il-ħalib, issa mor fuq il-ġelat. Kawża fuq ġelat. Mm. Mela, ikun hemm wieħed raġel li issellef ġelat minant ġelaterija. Taf għalfejn issellifha? Eh. Biex ikessaħ ftit idejh u kien ħerġ jirritorna kieku. Min jaf wiċċ il-Maġistrat kif samam dal-każ? Eh? Ekkin, ekkin, ekkin. U taf li kien hemm xaħat ieħor ukoll kienet għamlet ix-xita fis-sajf u da zela. Ħażlitu. Temmen li tira l-qorti u pretenda li l-gvern tagħna iħallsu tal-li zela u l-qorti għadu jitnejku bieħu għallu l-osma jekk għamil xita tiżlu. Di serja, bniedem fuq it-toilet il-Ġermanja qed jagħmel toilet u jinqasam. Tu, tu, tu. Jinqasam it-toilet bih. Mm. Itella lil manifattur Ġermaniż. Taf kif qatata l-ħorti? Le, kif qatata? Illi alla volja nkisar it-toilet il-manifattur ma kellux xasa. Taf kif spiċċa r-raġel li kien fuq toilet fil-ħara?